די וואך איז פרשת אז וימצורע, און ביידע פרשות רעדט פון נגע, און רוב פרשת אז ר ה ביז אריין אין פרשת ומצורע רעדט עס פון א נגע וואס איז געשען אויף א מענטש אויף זיין הויט, און נאכדעם אין פרשת מצורע ווען מען גייט אריין טיפער הייבט עס אן רעדן ווען טאמער עס איז געשען א נגע אין א הויז, אויף א הויז, יעצט פארוואס געשעט א נגע אויף א מענטש אויף זיין הויט, דאס קומט וועגן די עבירה פון לשון הרע, און פארוואס געשעט א נגע אין א הויז, זאגט רש י, ווייל די אידן ווען זיי זענען אין מצרים האבן די גוים באהאלטן אוצרות אין די ווענט, סאו האט דער באשעפער געזאגט ער וועט שיקן א נגע כדי די אידן זאלן וויסן וואו צו אויפלעכן און צוטרעפן די אוצר. לכאורה איז עס זייער מאדנע דא ווען ס'געשעט אויף איינעמס הויט דעמאלטס זאגסטו ס'קומט ווייל די מענטש האט געטוען א עבירה און דא טאמער מ'טרעפט עס אויפן וואנט איז א סימן ברכה לכאורה וואס איז פשט פון דעם? סאו האב איך געטראכט צו מיר אז וואס די תורה קומט אונז דא צו לערנען צו ווייזן אז א עונש קומט נישט ווייל דער באשעפער וויל באשטראפן מענטשן, עס קומט נישט וועגן נקמה, זי קומט פון אהבה ווייל דער באשעפער וויל א מענטש זאל ארבעטן אויף זיך און ער וויל ארויפברענגען א מענטש. צו עס מסביר זיין, וואס געשעט ווען א מענטש באקומט א נעגל אויף זיין הויט, וואו שטייט, איינמאל די כהן האט געזען אז ס'איז דא א נעגל, דארף ער גיין זיך אויסשפארן מחוץ למחנה, און וואס קען ער דעמאלטס טון? ער קען זיך דורכטראכטן, ווייל ס'שטייט דארט פארוואס קומט דער נעגל, ווייל דער מענטש האט גערעדט לשון הרע. יעצט א מענטש בדרך כלל מען גייט אן און לעבן יעדן טאג, און די לעבן פארט אזוי, מען שטעלט זיך נישט אוועק קיינמאל טראכטן וואס מען טוט, איז אויב א מענטש איז חס ושלום נכשל געווארן און ער רעדט לשון הרע, איז קען זיך די מענטש אינגאנצן פארגעסן וואס ער טוט, און וואס געשעהט איז אז ער האלט ניין רעדן לשון הרע ווייטער און ווייטער און ער כאפט אפילו נישט וואס ער טוט. יעצט היות מענטשן זענען ביזי, מען ארבעט און מען דארף קעיר נעמען פון די משפחה און מען איז ביזי מיט אלעס וואס א מענטש איז ביזי מיט, איז מילא איז זייער אסאך מאל א מענטש פארגעסט זיך בכלל ווי ער שטייט אויפן וועלט. סאו איז די אייבערשטער רב רחמיו ער וויל דאך די מענטש זאל זיין גוט פאר אים און זאל אויפטון זיין תפקיד גייט ער און ער שיקט אים די נגע, יעצט איז ער געצווינגען צו זיין מחוץ למחנה, ער איז יעצט געצווינגען צו זיין פאר זיך אליין, וואס געשעהט ווען מען איז זיך אליין פאר אביסל? הייבט מען אן טראכטן, מען הייבט אן מאכן א חשבון הנפש, מען הייבט אן זעהן וואו מען שטייט אויפן וועלט, און וואס געשעהט איז, אזוי קען דער מענטש תשובה טוהן. סאו קומט אויס אויף וואס איז די נוגע אויף די הויט? ס'וועקט דיך אויף, ס'איז געמאכט געווארן דו זאלסט דיך אויפוועקן, זאלסט מאכן א שטיקל חשבון הנפש און זעהן וואו דו שטייסט אויפן וועלט. מילא זעסטו פון דעם אז די נגע קומט נישט ווייל באשעפער וויל דיך באשטראפן, די נגע קומט צו אויפוועקן די מענטש. זאלסטו וויסן אז יעדע זאך וואס געשעט צו א מענטש איז די זעלבע חשבון. באשעפער וויל אויפוועקן א מענטש וועגן דעם שיקט ער זאכן וואס קוקן אויס שלעכטס פאר אונז. זאכן וואס זענען נישט גוט פאר אונז. ס'קוקט אויס פאר אונזערע אויגן אבער די אלע זאכן איז געמאכט געווארן אונז אויפצואוועקן, ס'איז נישט געמאכט געווארן צו אונז שטראפן. להבדיל ביי די גוים. אין אמעריקע ווייס איך זיכער און מסתם רוב גאווערמענטס אויפן וועלט אויב נישט אלע, די סיבה פארוואס ס'איז דא א זאך ווי פאנישמענט, די גאנצע דזשאסטיס דעפארטמענט קומט עס וועגן נקמה. סאו איך זאג אין אמעריקע קענסטו טוישן די דזשאסטיס דעפארטמענט צו זאגן די ריווענדזש דעפארטמענט, ריווענדזש אין ענגליש מיינט נקמה, ווייל דאס איז די מענטש האט געטוהן דאס קומט זיך אים נקמה, צו תפיסה אדער א פיין וואטעווער איט שוד בי. ס'איז אבסעלוט די נקמה, און אויב ס'איז נישט נקמה איז עס געמאכט צו זיך פייניגן, זיך מעניש זיין, דו האסט געטון דאס, כ'וועל דיך מעניש זיין. אבער דער באשעפער ארבעט נישט אזוי. דער באשעפער שיקט די עונש פאר א מענטש, די עונש איז געמאכט געווארן אויפצואוועקן דעם מענטש. ס'איז געמאכט געווארן דער מענטש זאל זיך געבן א טראכט א רגע, וואס טו איך אויפן וועלט? אז דאס איז געשען צו מיר, וואס וויל די, וואס וויל דער באשעפער מיט די פעין אז איך זאל מיך לערנען פון דעם? סאו מילא קען מען פארשטיין די נגע וואס געשעט אויף א הויז, זעסטו קלאר, ברעכסט אויף די וואנט, בום, ס'איז געטראפן א אוצר. אבער די נגע וואס געשעט אויף די הויט איז געמאכט געווארן אויפצווועקן דעם מענטש, און אן דעם מענטש, ער דארף זיין פאר זיך אליין, ער מאכט די חשבון הנפש, ווערט ער בעסער, און און ווערט ער מער פרייליך און ער ווערט נענטער צום אייבערשטן. איך האף איך האב אלע פארשטאנען, האטס א גוט שבת.